Di-practical tše ke tša pelo, gomme re šomiša nku. Go go laetša, ka mo re e arolago go no swana le mehleng. Re tloša karolo ya thorakholampa ye ke e kobelago morago. Se se laetša bomorago bja setoto go laetša tšhikamadi tše kgolo. Go tloga kutullongkgolo, re hlaloša tshepedišo ya tšhikamadi go tloga hlogong, maotong a pele le ya morago. Pono ye o e bonago gona bjale e mo kgauswi le bomorago bja mosela, go ra gore ka mahlakoring go tšwa morago le godimo ka lešobeng la letlalwana mo re laeditšego pelo le go e arola. Bjale nka emiša pelo. Ka mantšu a mangwe pono ya yona ya ngele, goba se se bitšwago pono ya orakele, ka ge re bona diorakele tše pedi. Se, ka mantšu a mangwe, ke pono ya ka go la ngele. Ke ntšhitše pelo ka gore ke nyaka go hlaloša tshepedišo ya madi, Se ke se swerego mo ka difosipoke, leboto la bentrikele ya ngele, gomme re na le dibelefo tša pelo le megala ya pelo yeo e thibelago dibelefo go dikologa ge pelo e betha le karolo ya bentrikele mo maemong a go mosego wa seadudi sa bentrikele ke butši ya ngele gomme bjale nka tsenya sedirišwa bofasing bja aorta. Bofasing bja aorta re bona dibelefo tša motheo. Gape re ka bona le mašoba a tšhikakiši ya coronary, gomme ge re le mahlatse re tla e bona ka mo. Mola ke lešoba. Morago ke tla dikološa ditšhika tša pelo, bjale ke tla ya go aorta ka sedirišwa ka gare ga aorta, o ka bona karolo ya mathomo ya aorta ke yela. Ke tšhikakiši ya mmagoja. Bjale tšhikakiši e šupa gore e ya maotong a pele le hlogong. Ke tla ahla-ahla seo gona bjale. Ke tla thoma ka go tšwela pele ka aorta yeo re e segilego ka lebaka, yeo ke tla e ahla-ahlago ka morago, gape ke mabapi le mošifa wa tšhika. Aorta e tšwela pele morago, karolo ye mo ke aorta ya kgara, gomme aorta ya kgara e tsena ka lešobeng la letswalo. Ka mantšu a mangwe, go sega bogare go hwetša tsela ka moka ya aorta feela morago ga lešoba la letswalo go karolo ya mathomo le ya bobedi. Karolo ya mathomo e tla ba tšhikakiši ya seliaki, gomme tšhikakiši ya seliaki e yabela mogodu, rumene, ka tsela yeo, lebete, ga mmogo le sebete. Gomme re bona karolo e ya sebeting ke yela mola. Yela e ya lebeteng. Bjalo tšhikakiši ya dimpa e yabela dimpa, lebete le sebete. Karolo ya bobedi gantši e kgaoga le ya mathomo bjalo ka karolo e tee. Ke tšhikakiši ya go abela mala madi. Tšhikakiši ya go aba madi maleng e yabela dithu tša tšhilo fela. Karolo ya go latela tšhikakišo ya mala Ke dikarolo tša dipshio, bobedi phsio ya ngele le ya mmagoja. Tše ke tšhikekiši tša dipshio. Gomme aorta e tšwela pele morago. Go na le karolo ye tee yeo e sa laetšwego, ke ye e sa pherwago. Gomme yeo e ya dimpeng, gomme ke tšhikekiši morago, ya lelakgolo, leo ke le gogilego go tšwa godimo ka tikologo ya thorakholampa. Mo maemong a sakramo, aorta e aroganya ka dikarolo tše hlano, le ge e le gore re bona feela tše nne mo. Mmele wa ka ntle le wa ka gare wa go langele le mmagoja, mmele wa ka ntle le wa ka gare. Tšhikakiši ya mmele wa ka ntle e tšwela pele leotong la morago. Mola re bona tšhikekiši ya seropeng yeo e yabelago leoto la morago. Karolo ya bohlano yeo e sepelago bogare, yeo re ka se e laetšego bjalo ka karolo ya mafelelo ya aorta, ke tšhikekiši ya gare, yeo e yago bogare gomme yeo e yabela sakramo, gape mafelelong mosela, gape ka gobane mesela e ripilwe mo dinkung tše ke ye mennyane kudu. Eupša se ke tšhikakiši ya diteko tšeo di laeditšwego go amogela madi a tšhikakiši go tšwa moseleng. Ke tšhikakiši ya moseleng. Go dirilwe dikarolo ka moka mola. Dikarolo tša bofelo, go ra gore, tša aota ya leoto la morago. Bjale re ka ya kabong ya tšhikakiši ya leoto la pele le hlogo. go dira kabo ya leoto la pele go tšwa go pono yela ya moseleng. Gape ke na le sedirišwa sa kutu ya aorta mola. Ka gore se ke aorta, bjale seo e be e le karolo ya pele. Sela ke karolo ya kutu ya aorta yeo e aroganago

Ga re bolele kudu go feta kabo ya tšhikakiši go ya leotong la pele. Seo o se bonago mola ke tšhikakiši ya phayakarothaete yeo e aroganago go ba tšhikakiši ya karothaete ya mmagoja le ya nngele yeo e namelago molala le go laetša gore re tla ya go pono ya ka pele ka khamera le go e bontšha go tšwa ntlheng ya pono. Sedirišwa go ponopele ya khamera kutong ya aorta ya parakarothaete gomme seo ke tšhikakiši ya mmagoja le ngele ya karothaete tša yeo e yago molaleng ka mahlakoring ka moka a kgokgokgo gomme tšhikakiši ye kgolo ya molala e fepa molala, hlogo le bjoko. Tše ke dikarolo tša hlogo, gomme go tšona re bona tšhikakiši ye kgolo. Leotong la mma go ja, tšhikakišing ye kgolo go la ngele le ka godimo. Go tšwa ponong ye, ke tla dira gape le kelelo morago ya madi, gobane re feditše ka kabo ya tšhikakiši, bontši bja yona, gomme re ka bona tšhika ya molala ka go la ngele. Tšhika tša molala wa mma go ja E sepela ka mmagojeng wa molala. Di a kopana gomme ditšhika tše pedi e kopanya mahlakori le ditšhika tše dingwe gomme e bopa ditšhika tše pedi tšeo re di bonago kgareng le go fetola dikgopolo le sebopego. Pono ya khamera e buile, eupša ka lehlakoring la mmagoja, gobane seo ke sekgoba sa letlalwana la kgara ya mmagoja mola gomme re lebelela pelo go tšwa lehlakoring la mmagoja. Ke ya go emišetša pelo godimo ka mo nka kgonago, go tšwela pele ka tshepedišo ya ditšhika tša mathomo go tšwa maotong a pele le molaleng go bopa tšhika pelong. Seo ke tšhika ya pelo, karolo ye ya pelo ke ya mmagoja. Bjalo, ye e tšwelago pele ke ya ka godimo ya morago sedirišweng se. Gomme ke tla fetišetša sedirišwa tšhikeng ya ka godimo ga pelo, o ka bona ntlha ya sedirišwa mola. Tšhika ya ka godimo ga molala e gamolela tšhikakiši ya mmagoja, yeo e yago bentrikileng ya mmagoja le ye e bopago karolo ya maswafo, yeo ke tla e bolelago ka morago ga karolo ya kgauswi le pelo. Morago re tšwela pele ka karolo ya kgauswi le pelo. Nakong yeo e ya letswalong gomme yeo ke karolo ya kgauswi le pelo. Ke go re, karolo ye ke ya kgauswi le pelo go ya letswalong, leo le phatšago sebete. Karolo ya kgauswi le pelo re bona mašoba a mantši kgauswi le pelo. ao e lego ditšhika tšeo di gamolago seela sa sebete. Ge re tšwela pele ka karolo ya kgauswi le pelo, o ka e bona e tsena go la mmagoja la aorta mo re hwetšago tšhika. Ka mantšu a mangwe, go swana le kabo ya tšhika dipshiong, bjale re hwetša karolo ya kgauswi le pelo go la ngele le mmagoja. Kgamolelo ka karolong ya kgauswi le pelo. Re bona gape thaka ya ka go mmagoja kua, le thaka ya ngele ka lehlakoring lela. Gape dithaka di gamola ka lešoba le lennyane le sa bonalego bonolo. Thaka e gamolela thwi ka dikarolong tša kgauswi le pelo mo. Ge re tšwela pele ka karolo ya kgauswi le pelo, ga re kgone go bona tšhikana ya motsila wo o gamolago. Gomme ga re bone tšhika ye nngwe ya bohlokwa, eupša ke tla hlahla tše bohlokwa feela. Go swana le kabo ya ditšhika, karolo ye kgauswi le pelo e bopša ke tšhika ya noka ka ntle le ka gare, ye e sa laetšego botse gore e swana thwi le kabo ya ditšhika. Eupša tšhika yeo gape e tlo gamola leoto la morago, go ra gore tšhika ya serope e tla gamolela ka tšhikeng ya serope. Tšhika ya serope ya ka gare e tla gamolela dithu feela go swana le tšhika ya serope ya ka gare e fepa dithu tša serope. Morago ga seo, re feditše ka tshepedišo ya madi ka aorta le karolo ya kgauswi le pelo ya tshepedišo ya kgatelelo, go ra gore e fepa leoto la morago, leoto la pele, kgara le hlogo. Seo re ka se dirago ke tshepedišo ya kgatelelo ya fase ya maswafo. Ke nagana gore go tloga khutlong ye, ge ke tšea pelo gape, eupša bjale ke tla ya go bentrikele ya mmagoja. Ge nka bea sedirišwa bentrikeleng ya mmagoja le ya kgauswi le mmele, ke tla tsena ditšhikakišing tšeo ke karolo ya mathomo. gomme morago maswafo, ao a kgaoganago, gomme o ka bona moo a kgaoganago ka tšhikeng ya leswafo ka mathoko. Seo re ka se bonago mo ponong ye ke kgokagano tshepedišong ya maswafo, yeo e lego tshepedišo ya kgatelelo ya fase, gomme aorta bjale ke mašaledi a futhase le mošifa wa tšhika. Ka gare ga futhase go be go na le tšhikakiši ya go se tswalelege. Ka moragonyana ga pelego e swanetše go tswalela. Ge e sa tswalele ke tšhikakiši ya go se tswalelege. Go laetša gore e tswaletše, ke segile ka botelele ka gare ga aorta. Gomme o kgona go bona gore ga go na lešoba mo. Bjalo tšhikakiši ya go se tswalele e tswalela Go dira tšhika ya mošifa. Tshepedišo ya maswafo ya kgatelelo ya fase e tšwela pele go tloga mo. Ke moo maswafo a la ngele le la mmagoja a ripšwago. Ke moka, kelelong ya maswafo go tšwa oksitšene le khapontaeoksaete. gomme e boela tšhikeng ya ngele ka lehlakoring la ngele la pelo. Mohlomongwe ge nka bea sedirišwa ka mo re ka bona a mangwe a mašoba. Gomme ke moo madi a oksitšene ya godimo a go tšwa maswafong a gamolela ka tšhikeng ya ngele go fihla bentrikeleng ya ngele go ya go tshepedišo ya kelelo. Sa mafelelo, ke laeditša botšo bja ditšhika tša go iša madi pelong mo, tše di lego kgole le dibelefo tša semiluna. Gomme re kgona go bona gore go sa na le tša mma go ja ka mo. E be e le tša ngele. A re bule gape. Mola o ka bonala ngele. Gomme ditšhikakiši tša pelo, ge pelo e tlatšwa ka madi, go abela tlhale nama ya mošifa madi a tšhika a pelo ka boyona, go akaretšwa tshepedišo ya kelo, maswafo le mošifatlhale nama wa pelo. Seo ke kgatelelo ya godimo. Se ke kgatelelo ya fase. Mošifatlhale nama wa tshepedišo ya pelo ke kgatelelo ya godimo. Re dirile kgamolo ya ditšhika ka botlalo ya karolo ya tshepedišo, kgamolo ya tšhika tša pelo e tsena ka naleng ya coronary gomme e gamolegela ka tšhika ya mmagoša. Ke fetša poledišano ka tshepedišo ya madi le pelo ya dinku.